Salam eziz illeşler! Bu gün size döwlet gurluşygy barada käbir durup geçmeli çynlakaý zatlar barada gürrüň açmakçy. Döwletler näme üçin bar? Tutuş dünýädäki döwletleriň iň esasy borçlary, wezipeleri näme? Haýsy maksatlar bilen döwletler gurlupdyr? Şonuň bilen baglylykda, biziň Türkmenistan döwletimiz şol döwletlilik maksatlary nädereje eýeleýär, borçlaryny näderejede ýerine ýetirýär? Şu soraglara jogap gözlemekçi. Ilki bilen bir döwletiň iň esasy maksady näme bolup biler? Tutuş dünýädäki döwletler üçin hem degişlidir şu sorag. Meniň pikirimçe, üç sany iň esasy wezipesi bardyr. Başga wezipesi bar diýýänleri kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Birinjisi, sosial döwlet bolmak, jemgyýetiň durmuş we hal-ýagdaýyny gowulaşdyrmak, ykdysadyýeti ösdürmek, açlygyň öňüni almak, Biziň telewideniýamyzda eşidýänsiňiz belki. Halkymyzyň hal-ýagdaýyny mundanam beýle gowulaşdyrmak ýaly owadan geplerini ýöne gynansak-da gün-günden garyplaşýan jemgyýetimiz bar. Ikinjisi, şol jemgyýetiň howpsuzlygyny üpjün etmek, daşyndan gelip biläýjek howpa garşy şol jemgyýeti goramak, milletiň howpsuzlygyny berjaý etmek. Üçünjisi, tassyklama işlerini ýerine ýetirmek, ýagny dogurlamak. Biziň şu günki durup geçjek esasy temamyz şul üç temadan ybaratdyr. Birinjisi, Türkmenistan döwletimiz ýerine ýetirip bilmedi. Hal-ýagdaýymyz gowulaşdymy, hökümetiň içinde oturyp, Arkadagy şöhrat diýen podhalimleriňki wagtlaýyn gowulaşan bolup biler, ýöne olaram görüp otyrys, soňy türme bilen gutarýar. Pensiýa çykyp gideni göremzok, diýmek owlaşmandyr. Hatda garyp halk has arkaýynrak ýaşaýar olardanam, sebäbi wezipeleriň haçan türmä ibererkä diýip gorkup ýaşap ýörenlerini bilmeýän ýokdur. Ministram bolsa gorkak guldan tapawudy ýok ýurdumyzda. Ikinjiden, jemgyýetiň howpsuzlygyny berjaý etmek. Biziň goňşymyz Owganystanda, habarlarda aýdylyşyna görä, talybanlar gün-günden güýçlenip, türkmen jemgyýetini howpabandyryp dur. Esgerlerimiz welin, garynlary aç, ruhy peslik ýaly günleri başdan geçirýär. Esgerlere ruhy taýdan goldaw bermeli halyna, olaryň mertebesini peseldiji gynamalara sezewar edilýär. O tarapdanam Türkmenistan öz borjuny ýerine ýetirip bilmedi, gynansakda. Ýa-da polisiýa bilen halk häzir pişik syçanyňky ýaly kowulaşda oýnap ýörler. Näme üçin maska dakmadyňda? Näme üçin burnuň göründi? Näme üçin o taýdan geçdiň ýaly bolgusyz sebäpler, bahana bilen hökümetden alýan pes aýlygyň öwezini halkdan dolmak, galtamanlyk etmek, duýduryş berip goýberenini eşitmersiňiz. Köp ýurtlarda-da, polisiýa görse, özüni has howpsuz duýýan bolsalar, bizde polisiýanyň görse, gorkup başlaýarlar. Sebäbi galtamanlyk bilen başagaý köpüsi. Hemmesi diýip biljek däl, işlerinde gowularam bar. Ýöne az gynansagam, Olara-da düşünýäs. Halk bilen hökümetiň birek-birege bolan ynamyny gaçyrdylar. Gurbangulyň alyp barýan syýasaty günäkär bu zatlara-da. Işe alanlaryna laýyklyk esasynda alynmaýanlygy zerarly. Bu ýerde döwletimiz öz esasy wezipesi bolan raýatymyzyň howpsuzlygy berjaý edip bilmedi. Indi geliň döwletiň üçünji wezipesi bolan tassyklama näme? Has giňişräk mesele garalyň. Her kim günlük durmuşda döwlet edaralaryň gapysyny haýsy sebäpler bilen kakýar? Geliň hemmämiz bilelikde ýadymyza salalyň. Meselem, aluw-satuw işleriňiz bolsa, anans haty almaly bolsaňyz, notarisa gidýänsiňiz. Ýa-da bir ýerik-bir ýerik pul ibermeli bolsaňyz, Töleg etmek isleseňiz, banka gidýänsiňiz ýa-da nikalaşmak isleýän bolsaňam, nika öýüne barýansyňyz. Kepilnama gerek diýilse, oba sebetlere ýa-da jaý dolandyryş öýlerine gidýänsiňiz. Şol ýere baramyzda pasportyňy soraýandyrlar. Näme üçin? Tassyklama, dogrulamak, autentifikasiýa temasy şu taýda özüni görkezýär. Meselem, awtoulag satyn alýansyňyz ýa-da satýansyňyz. Alyjy bilen satyjynyň ylalaşyp, ýol gözegçilik gullugyna, käbir ýurtlarda-da notariusa baryp şertnama esasynda aluw-satuw işlerini ýetirýänsiňiz. Döwletiň ygtyýarly wekilleri barlaýandyr. Satyjynyň dokumentleri, alyjynyň dokumentlerini, ulagyň dokumentlerini, hemme zat ýerbe-ýer bolsa, amala aşyrylýandyr. Şol işi amala aşyrany üçin öz ýygymyny alýandyr. Ýa-da banka barsaňyzam, iberýän kim, alyjy kim, puly barmy, hasaby dogrumy? ýaly dogrulama işlerini ýerine ýetirmek we şol puly şol alyja gowşurmak, şonuň esasynda-da öz tassyklama işini ýerine ýetirensoňam, ýygymyny tutup almak, biziň banklarymyz edip bilýärmi şu zatlary häzir? Bank öz etmeli işini etmänsoň näme döredi? Käbir kargolaryň, adamlarymyzyň häzirki edýän pul transferleri döredi. Ýüz dollara bir dollar alyp seniň puluňy Türkmenistana gowşurýarlar. Eger köpräk pul iberjek bolsaň, ol pul bararmy, barmazmy diýen şübheler bolar. We häzir şolar biziň banklarymyzdanam has ynamdar bolup dur. Banklar walýutamyzy çalşyp berýämi? Ýok, ýerine kimler döredi? Gara bazar döredi. Ony çalşýançylar döredi. Diýmek döwletligiň şerti bolan Öz etmeli işini etjek däl diýip gadagan edip bilmersiň. Gadagan etseň şol zat el astyndan has gymmat bahadan satylmagyny eltersiň. Şeýlelik bilenem inflýasiýa döräp başlar, pulumyz hümmetini ýitirer. Zatlar gymmatlap, gara bazarda satylyp başlar. Halkyň nägile bolmagyna we häzirki güne gelersiň. Bu ýerde dollarçylaryňam günäsi ýok, bank işgärleriňem, polisiýanyňam, ýurdy dolandyrmagy başarmaýan merkezçi sistemanyň günäsi bar. Diýmek, üçünji wezipesini hem ýerine ýetirip bilmediler. Döwlet sistemasyny dogry düzüp, önümçilik maksatly, girdeýji maksatly, işleri ýola goýup bilmeseň, korrupsiýada güýç alar, iste Amerika bol, iste Ýewropa döwleti, iste Ýaponiýa. Ykdysadyýetiň kanunlaryna görä hereket etmeseň, dünýäden üzňeleşseň, ykdysadyýetiň çöker. Häzirki döwürde, hasam, kriptomoneýleriň, bitkoiniň, blokçaýnlarynyň dünýä ykdysadyýetini has täze tapgyra getirip, tassyklama işini gysga we tiz ýerine ýetirip, täsirini görkezýän döwründe, biz henize çenli öz milli manadymyzy dolandyryp bilmän ýörüs. Geljekde bu gidişimiz bilen has beter günleriň garşymyza çykmagyny islemeýän bolsak, halk bolup göreşmeli. Köne zehinli hökümet dolandyryjylardan halas edip, ýaş we ýiti zehinli döwri kybapdaş ýaşlarymyza ýol açyp bermäge howlukmaly pikir diýip edýärin. Diňläniňiz üçin köp sag boluň, eziz ildeşler!